O, mae hwnna mor inappropriate tan. O'n i'n meddwl bod fi wedi breuddwydo hwnna. O boi wedi marw! Wedding bells! Sain yn gofio gofyn.
Wyn ôl! Mae wedi gadw y car na i fi oedd yn neud lan. Ti'n mynd off e, neud lan de? Mae'r adfod lan da fi barod, llw.

Pwy sy'n dod gynta?
Hi neu ti? Teimlad ots oes e? Wel, port luck wedwn i.
I fi newid yn ôl o Thailand. Duh! Ffwrch de! Dawns home i do lawr. Uh, na, na, mae emergency dyn ni. Mi'n rhoi ffocin fam ma gloi. Wel, chi to! Oh, mae pobl yn gweud bod nhw ddim yn clywed Cymraeg ar strydoedd Cyrdydd. As if bo i shelfo da'r babi na'n ti. Ti wedi gweithau ad nauseam. O! Ti 'di bod yn darllen Asterix 'to, do fe? Fe'n i fi 'di ca'l e Ben! Ond wir i ti, mae'n gyfnod hesb bychan.
Fi'n mynd 'de. Ta-ra! Reit, ie.
Have a good day, ife?

Mae hwnna'n sbonio rwy'n ar e. Eh? Na, di, fi wedi gweithio ti. Ges i'n haco. E te, plyga hwnna mewn i samel. Reit e, Refuge Collection Rate 2020-2021, The Future. Hey, no need to look so terrified, bach bach. Eh? It's pretty straightforward. Ie, yeah, oedd yna ddim yn ideal. Ah, cwn i, ni fa. Reit, a hwnna o dan y tarpolin yw e. Gwilym Belen ten. Hero! Eitha excited nawr i feddwl faint oedd yn ymlaen am y peth. Dyna'r transaction ma, talu am y priodas na. A'r fucking angladd ma. A falle'r hynny mwyn fyd. O, oh, shelfo! Uh, falle ddim. Fi rhaid i'r babi nod o dan i, tal. Uh, family holiday de. Uh, ti'n ffili gael popeth, ydy? Cachu hwch.
Ffycin hell, ma hwnna yn shit. Shit!
Mae'r boi yr ad ar y ffordd, tal. Bydd yma yn rhyw funud. Mark 1, 1969. Pristine condition. Classic, gwedais i. Wel, na beth oedd Gwilym yn gweud, ife? Ife? Na beth oedd yn gweud? Ife? Tough sell. Oh, gad i.
Oh, iesu, mae fy ma'n gynnar. Shit! Na rhywbeth, Samuel, helpa fi, please.
Do not be telling me that's the car you've got for fucking sale. Shwmai, you can call me Bry.

I want compensation for me fucking time! Eh, eh, oh, let's not be hasty nawr. Samuel, faint o cash sa ti arno ti fai, a wallet fi yn y fan? Um, uh, 80 pound. 80 pound cash, and we'll forget all about it, yes? Samuel, tala'r Yorkshire pudding ma nawr. Fucking jokers. Thank you. Dim gair i neb yn yr office am hwn, boi, right? Aeth y transaction yn smooth, oce? Ffycin hell, Janine. Nes i diban o fish o'r office. Wel, sai'n gwydo dim byd. Ni boi Swês yn dod mewn fan hyn i'r office i osgoi drewdod. Hei, Son am ddrewdod, gobitho bo ti'n neud y shar o'r nappies 'na adre. Wna dy degree to. Ti'n tynnu dy bwyse gobitho, Bry? Gadewis i ddim pyb unweth. Nath David Cameron yr un peth. A so na'n agos at y biggest mistake nath e tell.
Na, wi'n deall yn iawn.
Gadewes i Sali ni ar fflait i Mallorca unwaith, ond i di cyrradd customs cyn i fi sylweddoli. Shut the fuck up. Mon bo ti'm yn gadel y wraig to be i neud popeth, yndyfe? Dych, fi'n help mowr rownd lle. Sim isie ti becso amdano fi. Fi'n very hands on. Ei waw waw waw waw, o'n i'n volunteer ar Wales Rally GB reit, ond mae pushchair yn fuck all i gymaru â top level motor racing. A ni. Ah. A wath nawr, y bydd... Ti'n gallu gweld clip rhywbeth? Mae hwn fel Rubik's Cube. O, mae hwn amlwg yn faulty. O, na ni. Ti'n gweld? O'n i bron na, ti'n gweld? O'n i'n teimlo'n dod. O, dod, dod, dod, dod. Very hands-on. Nes i hyd yn oed neud splash a chân pan ddiwrnod y can. Goffo canu 'da menywod sai'n nabod. Mewn swimming pool. Fi oedd yr unig boi oedd 'na. O'n i'n becso nened am ga'l semi. Sôn am the wrong place at the wrong time.
Reit, wedi galw'r cyfarfod 'ma heddi achos ma' 'na dipyn o newidiade wedi bod yn ystod fy absenoldeb i. Os dwi arwen at dipyn bach o gwmpo mas. Nawr, wi'n gwybod dylen ni gyd byd o roi llwyau brwnt nôl yn y sinc, ond bydd methiant i wneud hynny ddim yn arwen at rybudd swyddogol, achos bydde hynna, wrth gwrs, jyst yn mental. Ie, ond fel adran rheoli gwastraff, mae rhaid ni osod esiampl. Hysh, Dan!
Yn ail, Bydd radio'r swyddfa am mynd nôl ar Radio Cymru Doi. Achos, falle bod chi'n gwybod, ond o'n i'n y coleg dy dafd di. Jiw, so ti di sôn? Dyddiau da.
O, chi'n gwybod, nes i weithio chi am yr amser na'n si...

Bang to rights, allai mond ymddiheurio am gael y bois mas o baracs. Ond, mae fe'n gweud lot o'r byd sydd ohoni. Surveillance state mynyffa chi! Ar nodyn hapusach, gan bo hwn fan hyn rhy fên i drefnu stag i hunan cyn y brodas, wi di bwco dwy noson i ni mewn gwesty moethus, noson cyn a noson y briodas. A wedi bod uh, breu mewn contact gyda fam di fyd i drafod y peth. Contact y mam!
Ugh! Mae boyfriend da i nawr. Brexiteer. Os chi'n meddwl bod Brexiteers yn annoying nawr, aroswch chi tan bod un yn shelfo mam chi! Your mother's a Brexiteer? No, no, she's shagging a Brexiteer. Is this on the agenda? Oh, I must say, your meetings are very exciting. Yeah, well, mae cyfle chi gyd ddod a cyfle chi gyd seino lan.